Missier Qaddis nitolbuk tkompli tibgħat l-Ispirtu tiegħek fuqna. L-istess Spirtu li kiteb l-Kelma tiegħek fil-Bibbja. L-istess Spirtu li jqanqal l-ispirtu tagħna ħalli nisimgħu Kelmtek nagħmluha tagħna u nħaddmuha fil-ħajja kollha tagħna. Nitolbuk tkompli tiftaħ qalbna għalik. Ħalli nisimgħuk tgħidilna kliem li jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Missier qaddis, urina l-kobor tiegħek, l-imħabba tiegħek, il-ħniena tiegħek kull darba li twasslilna Kelmtek miktuba u mħabbra lilna mill-Knisja u mill-oħrajn. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Inkomplu nagħżlu testi li jkellmuna fuq il-ħniena ta' Alla f'din is-sena ddedikata lill-ħniena mill-Evanġelju skont San Luqa. U llum se nieħdu t-test Mill-Kapitlu ħmistax tal-Evanġelju ta' San Luqa, il-versi wieħed sa għaxra, huwa kapitlu dedikat kollu kemm hu lill-ħniena t'Alla kif murija mal-bnedmin bħala Alla li joħroġ u ifittex lil dawk li huma mitlufa. U f'dan il-kapitlu, l-kapitlu ħmistax, għandna tliet parabboli, illum nitolbu bi tnejn biss minnhom, il-parabbola tan-nagħġa l-mitlufa, il-parabbola tad-drakma mitlufa, tal-munita mitlufa, U mbagħad darba oħra nitolbu bil-parabbola tal-missier ta' żewġ ulied li hija fl-istess kapitlu wkoll. L-ewwel tarġa nagħmlu l-ewwel tarġa, l-ewwel skaluna tagħna lejn Alla li qiegħed ikellimna permezz tal-Evanġelju tiegħu. L-ewwel tarġa l-lectio l-qari f'attitudni ta' fidi, attitudni ta' smigħ, għaliex mhux qegħdin naqraw jew nitolbu fuq kwalunkwe test imma fuq il-Kelma t'Alla nnifsu miktuba. Mill-Evanġelju skont San Luqa. Il-pubblikani u l-mitinbin kienu jersqu bih ġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu, Nies midinba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. U Ġesù qabad u qalilhom din il-parabbola, Min hu dak fostkom li jkollu mitt nagħġa u jitlef waħda minnhom, ma jħallix id-disgħa u disgħin l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsibha? U meta jsibha, jifraħ biha u jerfagħha fuq spallejh. Imur id-dar. Isejjaħ għandu lil ħbiebu u l-ġirien u jgħidilhom, Ifirħu miegħi, għax sibt in-nagħġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom illi l-istess jiġri fis-smewwiet. Ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma jkollux bżonn tal-indiema. Jew min hi dik il-mara li jkollha għaxar drakmiet u titlef waħda minnhom? Mhijiex sejra tixgħel il-musbieħ u tiknes id-dar u tibqa' tfittex bil-għaqal sa ma ssibha. U meta ssibha, issejjaħ għandha lill-ħbiebha u lill-ġirien u tgħidilhom, Ifirħu miegħi, għax sibt id-drakma li kienet intilfitli. Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal midneb wieħed li jindem. L-Evanġelju bħal kull kitba oħra fl-Iskrittura, fil-Bibbja, irċevejnieh mill-Knisja. La waqa' mis-sema u lanqas ktibnieh aħna, imma tagħtulna l-Knisja b'ħafna u b'ħafna modi. L-ewwel nett, l-Evanġelju ingħatalna fil-liturġija, fil-formazzjoni tal-iskrittura, f'dan il-każ tat-Testment il-Ġdid, Il-liturġija, u allura t-tħabbir tal-kitbiet li kienu bdew jinkitbu diġà, kienu jitħabbru f'kuntest ta' liturġija, fil-ġemgħa li titlob flimkien u tħabbar lilha nnifisha dan il-kliem ta' Alla miktub. per eżempju fl-Evanġelu ta' San Luqa f'dal-każ. Allura diġà, fil-kuntest tal-liturġija, tifħir lil Alla mill-assemblea, mill-ġemgħa miġbura f'att ta' fidi lil Alla, imdawra madwar Kristu Ġesù, tħabbar dan il-kliem li Alla jrid iwasslilha. Imma anke l-Kelma t'Alla fl-Evanġelju taslilna anke pereżempju b'metodi ta' talb bħalma qegħdin aħna fih permezz tal-Lectio Divina. Fit-talb privat tagħna jaslilna wkoll mill-Knisja. Imma fuq kollox irċevejnih mill-Knisja meta inkiteb. Għaliex il-kitbiet li għandna fit-Testment il-Ġdid kollu, f'dan il-każ fl-Evanġelju ta' San Luqa, huma kollha frott tal-komunità li temmen, tal-Knisja, li għexitu l-Evanġelju f'dal-każ, li kitbitu, li ġabritu flimkien, u mbagħad li għaddietu lilna bħala Kelma t'Alla imħabbra lilna u għalhekk l-importanza li tingħata lit-tħabbir tal-Kelma t'Alla speċjalment waqt il-liturġija. Jiġifieri meta qegħdin nitolbu pereżempju b'test bħal dan fl-Evanġelju, irridu nidħlu fil-ġuf tal-Knisja għax hemm il-qawwa kollha tal-Knisja wara t-tħabbir tal-Kelma t'Alla f'dan il-kuntest. ta' komunità allura li temmen, komunità tal-Knisja. Meta aħna nagħmlu, bħal dal-każ, lectio divina, meta l-kelma li tgħidilna l-Knisja taslilna mingħand Alla nnifsu, fit-talba li aħna nagħmlu. Fil-lectio divina, f'dal-każ, infakkru lilna nfusna li l-kelma li għadditilna l-Knisja qed issir it-talba tagħna issa. F'naslu għat-tielet skaluna, t-tielet tarġa, il-Kelma t'Alla li aħna rriflettejna fuqha, li aħna studjajna waqt il-Lectio Divina, dik se ssir issa il-Kelma li titnissel f'qalbna, għax tahielna Alla nnifsu, biex issir it-talba tagħna lilu issa, kif aħna se nkellmu b'dik il-Kelma li tana lil Alla nnifsu. L-ewwel ħaġa li rridu ninnutaw f'dan it-test f'dawn iż-żewġ parabboli li tħabbru lilna permezz tal-Knisja stess huwa l-fatt li dawn huma parabboli, żewġ parabboli, jiġifieri forma letterarja, forma ta' kitba, illi hija storja aktarx qasira, Ftit hemm parabboli twal, l-iben il-ħali, per eżempju, jew inkella l-ħaddiema mikrija, dawk li mbagħad qatlu anke lill-iben tas-sid, u ftit huma l-parabboli li huma twal, estiżi. Allura huma stejjer qosra, meħuda mill-ħajja ta' kuljum, għaliex iridu jkellmu lill-bniedem li jgħix fil-ħajja ta' kuljum, għaddej fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Li għandhom messaġġ wieħed, l-iktar l-iktar tnejn. Imma l-iktar ħaġa importanti dwar il-parabboli huwa li mhumiex stejjer li Ġesù nqeda bihom, mhux ivvinthom Ġesù, li nqeda bihom biex ikun jista' jċaqlaq il-kuxjenzi ta' dawk li jisimgħu. mhumiex biss biex iżejjen it-tagħlim tiegħu jew biex dawk li qegħdin jisimgħu t-tagħlim tiegħu jiftakruh iżjed dak it-tagħlim, imma huwa intenzjonat il-parabboli biex iċaqilqu, ifarfru, il-kuxjenzi ta' dawk li qegħdin jisimgħu. U għax issa dawn il-parabboli, jew dan it-tagħlim ta' Ġesù, dan il-kliem ta' Ġesù qiegħed jasal lilna wkoll f'forma ta' parabbola, Ġesù wkoll qiegħed jistedinna li nfarfru l-kuxjenza tagħna, nċaqalqu l-kuxjenza tagħna u nieħdu pożizzjoni wkoll, mhux sempliċiment ngħidu, Nafu x'irid jgħidilna u sa nieqaf hemm. Il-parabbola minnha nnifisha kif inhija maħduma trid tqanqalni biex jiena nieħu deċiżjoni, nieħu pożizzjoni. favur jew kontra Ġesù, imma fuq kollox, li nieħu pożizzjoni, nfarfar il-kuxjenza tiegħi, biex dak kollu li dejjem emmint, imma li għandu bżonn jiġi mfarfar, jiġi fil-fatt imfarfar. Matul din il-Lectio Divina naraw x'irid iċaqlaq fina, liema parti tal-kuxjenza tagħna jrid iċaqlaq Ġesù f'dawn iż-żewġ parabboli. Allura parabbola aktarx tispiċċa bi tmiem ftit kurjuż biex jiena nagħmel il-mistoqsija, mhux l-iktar lill-parabbola, mhux l-iktar lil Ġesù, mhux l-iktar lil min qed iwassal lili, imma lili nnifsi, Fejn qiegħed jien quddiem din il-parabbola biex nieħu deċiżjoni? L-ewwel tliet versi ta' dan l-Evanġelju għandhom l-intenzjoni li jwasslulna l-intenzjoni, l-għan li għalih Ġesù qal dawn iż-żewġ parabboli. U tajjeb li nerġa' nfakkar lili nnifsi fid-dawl ta' Alla u l-fidi fih, għaliex qalhomli Ġesù dawn iż-żewġ parabboli? U jgħid hekk l-Evanġelju, kif qrajna, Il-pubblikani u l-mitinbin kienu jersqu bi ħġarhom biex jisimgħu lil Ġesù. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu, Nies midinba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. U għal din is-sitwazzjoni ta' żewġ gruppi min-nies li qegħdin quddiem Ġesù, il-pubblikani u l-mitinbin bi ħġarhom iridu jisimgħu t-tagħlim ta' Ġesù. U nistgħu nkomplu aħna nżiduha mal-Evanġelju ta' San Luqa din, biex jaraw fi x' jistgħu huma jindmu ħalli jersqu iżjed lejn Ġesù, u min-naħa l-oħra l-blokk tal-Fariżej u l-iskribi, li jgerger kontra Ġesù għaliex hu jagħmilha mal-pubblikani u l-mitinbin. U allura l-attitudni tagħhom illum żgur li ma tgħinhomx biex jersqu iżjed lejn Ġesù u jagħmlu bħall-pubblikani u l-mitinbin. Mela, inżommu tajjeb f'moħħna dan l-għan ta' dawn iż-żewġ parabboli imqiegħda quddiem dawn iż-żewġ gruppi ta' nies. Għax kontinwament jiena, waqt din il-lectio divina, rrid nistaqsi lili nnifsi, Jien pubblikan jew midneb? Jien Fariżew jew skriba? Kif qed inġib ruħi fil-konfront ta' Ġesù? Ġesù lili qiegħed jasal għandi għax qed bih ġari nilqa' l-kelma tiegħu jew inkella qiegħed ingerger kontra Ġesù li jagħmilha ma' dawk li mhumiex bħali? Illi jagħmilha ma' dawk, u jiekol magħhom ukoll, ma' dawk illi jiena għax Fariżew u għax skriba inwarrabhom u ngħid li Alla mhux possibbli jasal għandhom, għax dawn mitinbin, dawn pubblikani. Ġesù biex iwassal is-salvazzjoni tiegħu lil kulħadd, l-isem Ġesù nnifsu jfisser Alla jsalva, ma jistax joqgħod 'il bogħod minn dawk li għandhom bżonn is-salvazzjoni tiegħu. Biex iwasslilhom din is-salvazzjoni jrid jagħmilha magħhom, irid jgħallimhom, irid jersaq lejhom, irid jiekol magħhom kif għamel ħafna drabi fl-Evanġelju. Imma fuq kollox irid iqiegħu, anke mhux fiżikament, fuqhom ħalli jwasslilhom din is-salvazzjoni tiegħu, ħalli jfejjaqhom minn dak li għandhom bżonn ifiqu ħalli jirċievu s-salvazzjoni tiegħu. U din tal-taħlit ta' Ġesù ma' dawk li għandhom bżonn is-salvazzjoni tiegħu. Fil-bidu tal-Knisja, u allura kemm meta l-esperjenza ta' Ġesù, il-ħajja u t-tagħlim tiegħu ġie pritkat l-ewwel nett mill-appostli fil-kerigma tagħhom, imma mbagħad anke meta l-dixxipli u l-evanġelisti kitbu din l-esperjenza biex iwassluha lill-komunitajiet li jemmnu tagħhom, Din kienet issue li quddiem il-Knis, li għall-Knisja kienet issue taħraq ħafna. Kif il-Knisja, bil-messaġġ tal-Evanġelju u tas-salvazzjoni f'qalbha, test se twassal dak l-istess messaġġ lil dawk li kellhom bżonn, mhux Lhud biss, Mhux nies tajbin biss, imma lil kulħadd, għax Ġesù, qabel tela' s-sema, ikkmanda lill-appostli u lill-ewwel dixxipli, Morru għand il-ġnus kollha u ħabbrulhom l-evanġelju tiegħi, l-aħbar it-tajba. Kif se tagħmlu dan? Setgħet il-Knisja tibqa' żżomm dak il-kmand lhudi? Għand il-Lhud l-oħra mur kemm trid, imma għand il-pagani tmurx u oqgħod 'il bogħod kemm jista' jkun minnhom. Għall-Knisja tal-bidu din kienet issue kwistjoni taħraq ħafna. Ma ninsewx, pereżempju, fl-Atti tal-Appostli Dak il-mument importanti ħafna fil-kapitlu għaxra u kapitlu ħdax ta' Pietru li jiġi mhux biss mistieden imma kważi imbuttat biex imur għand il-familja sħiħa ta' ċenturjun Ruman pagan Kornelju. U hemmhekk waqgħu l-ħitan kollha almenu fil-qalb ta' Pietru Kap tal-Appostli, biex il-Knisja toħroġ minnha nnifisha, twarrab dawk il-mentalitajiet li kienet ħarġet minnhom u twieldet minnhom, biex tasal għand il-pagani. Inkella kif se twassal il-messaġġ tal-Evanġelju? Għandna mumenti oħra importanti għax din il-ġrajja ta' Pietru u Kornelju mbagħad ġiet issiġillata b'mod qawwi ħafna mill-Knisja sħiħa, ibda mill-Knisja ta' Ġerusalemm, il-Knisja Omm, f'dak li nsejħulu l-Ewwel Sinodu tal-Knisja, l-Ewwel Konċilju, il-Konċilju ta' Ġerusalemm, qrib is-sena 50, fejn hemmhekk ġie deċiż mill-Knisja Omm illi l-pagani ma għandhomx bżonn l-ewwel iħaddnu l-liġi Lhudija sħiħa anke fiċ-ċirkonċiżjoni biex ikunu jistgħu jħaddnu l-messaġġ, l-evanġelju ta' Ġesù Kristu. Imma biex tagħmel hekk, il-Knisja riedet toqrob kemm jista' jkun lejn dawk li kienu pagani, lejn dawk li kienu Ġentili. Allura din l-issue kienet qawwija ħafna fil-Knisja u riedet tiddeċiedi. U hawnhekk għandna din il-kwistjoni kollha f'dawn il-parabboli, speċjalment l-għan li għalihom qiegħed jgħidu Ġesù, ta' dawn iż-żewġ gruppi, pubblikani u mitinbin, dawk li mhumiex, biex ngħidu hekk, midħla ta' ġewwa mal-imħabba ta' Alla, għaliex Minħabba li huma pubblikani u mitinbin ma jsegwux ir-rieda t'Alla fil-Liġi, u min-naħa l-oħra dawk li jipproteġu l-istess Liġi ta' Alla, l-iskribi u l-Fariżej. Żewġ gruppi kontra xulxin, imma Ġesù jrid iwasslilhom lit-tnejn il-messaġġ tal-fejqan tiegħu. Il-Pubblikani u l-Fariżej, il-Fariżej u l-Iskribi, jgħidilna l-Evanġelju, fil-vers 2, qabdu jgemgmu u jgħidu, jgemgmu kontra Ġesù li jiekol u jagħmilha mal-mitinbin u l-pubblikani. Issa, it-tgemmgin fl-Iskrittura mhuwiex tgemmgim għax il-gosti tiegħi ma jaqblux mal-gosti tiegħek, mhux għaliex il-metodi tiegħi ma jaqblux mal-metodi tiegħek, Mhux fuq affarijiet frivoli ta' kuljum, sempliċi, li kien isir it-tgemgim fl-Iskrittura. It-tgemgim fl-Iskrittura huwa tgemgim kontra Alla nnifsu, li jagħżel lil min jagħżel, lil Ġesù nnifsu, lil dawk li ried li jmexxu l-poplu tiegħu, Mosè, pereżempju. Donnu jrid jgħid id-dgemmgin fl-Iskrittura, Alla ma għandux dritt jagħżel lil dawk li jagħżel biex iwasslu l-imħabba tiegħu lill-bnedmin. Nistgħu nieħdu t-Testment il-Qadim id-dgemmgin tal-poplu Lhudi, speċjalment tal-mexxejja tiegħu, kontra Mosè, proprjament kontra Alla li jagħżel lil Mosè, donnu qed jgħidulu aħna nafu iżjed minnek, Mulej. Ma kellikx tagħżel lil Mosè u lil Aron. Fil-każ ta' Ġesù, dan it-tgemgim tal-Fariżej u l-iskribi huwa tgemgim kontra Alla li għażel lil Ġesù biex iwassal is-salvazzjoni tiegħu. U allura huwa tgemgim li jmur 'l isfel ħafna fl-għeruq tar-relazzjoni ma' Alla, għax inti lil Alla qed tgħidlu b'dal-mod, Int ma tifhimx. Kien messek għażilt bnedmin oħra, lilna pereżempju, biex inwasslu r-rieda tiegħek, l-imħabba tiegħek lill-bnedmin. Donnu it-tgermgim ma kienx kontra Ġesù, kontra Mosè, kontra dawk magħżula minn Alla, it-tgemgim kien direttament kontra Alla. Fih innifsu ifisser Dagħwa li toħodha kontra Alla li qiegħed jimxi kif qiegħed jimxi. Imma mbagħad irridu nidħlu wkoll, għax huma żewġ parabboli jindirizzaw dak l-għan ta' Ġesù li jasal għand kulħadd, dak li nsejħulu l-universalità tas-salvazzjoni kif ippreżentata fl-Evanġelju ta' San Luqa. San Luqa kontinwament irid iwassal il-messaġġ, Is-salvazzjoni ta' Alla hija għal kulħadd, Lhud u mhumiex, irġiel u nisa, mitinbin u tajbin u l-bqija. Is-salvazzjoni hija għal kulħadd. Ġesù, is-Salvatur, ġie għal kulħadd. U f'San Luqa din din l-issue hija trattata bil-kbir. Jittrattaha, per eżempju, mill-mod kif dak li ħa minn San Mark li kiteb l-ewwel wieħed u li San Mattew u San Luqa ħadu minnu, bil-mod kif Jaħdem dak li ħa minn San Mark, nindunaw fejn irid jasal bil-ħsieb tiegħu, kif irid iwassal dan il-messaġġ ta' l-universalità tas-salvazzjoni. Is-salvazzjoni hija għal kulħadd. Mod importanti ħafna li juża San Luqa huwa l-metodu nsejħulu bl-Ingliż tal-Lucan doublets, doppjetti, fl-Evanġelju. Jiġifieri, storja bl-istess messaġġ. Storja b'messaġġ wieħed, imma applikata għall-mara u applikata għar-raġel, ma' l-istess messaġġ, fuq żewġ stejjer. Per eżempju, sa mill-bidu nett tal-Evanġelju, it-tħabbira tat-twelid ta' Ġesù u ta' Ġwanni l-Battista saret lil Marija u lil Żakkarija, mhux lil Ġużeppi u Eliżabetta, per eżempju, imma lil Marija u lil Żakkarija. Iktar tard għandna fit-tempju, il-preżentazzjoni fit-tempju ta' Ġesù, l-istess storja, l-istess messaġġ li jwasslu Xmun u li twassal Anna l-profetessa. L-istess Ġesù, qegħdin jaraw lill-istess wieħed, imma raġel u mara. Meta Ġesù jibda l-ministeru pubbliku tiegħu hemm lixju sħiħa ta' Il-profeti, Ġesù ma jintlaqax bħala l-profeta minn niesu stess, u Ġesù jġibilhom l-eżempju ta' kif Alla jrid iwassal is-salvazzjoni tiegħu lil kulħadd billi jsemmi lil Nagħman tas-Sirja raġel pagan u lebbruż ukoll imma fl-istess ħin isemmi l-eżempju ta' l-armla, mara, ta' Sarefta ta' Sidon, jiġifieri pagana wkoll. U allura, bl-istess messaġġ, is-salvazzjoni hija għal kulħadd, bl-istorja dwar Nagħman u l-istorja dwar l-armla ta' Sarefta ta' Sidon. Għandna eżempji oħrajn, Ġesù jfejjaq nhar ta' Sibt L-ewwel għandna l-istorja tal-mara l-milwija li Ġesù jfejjaqha nhar ta' Sibt, l-istess fejqan nhar ta' Sibt fuq raġel b'idu niexfa. Allura, billi juża dawn id-doppjetti, dawn id-doublets, Luqa qed jgħid is-salvazzjoni li tasal minn Ġesù hija għan-nisa u għall-irġiel, mela hija għal kulħadd. U hawnhekk għandna l-istess strateġija ta' San Luqa, is-salvazzjoni tfisser li Alla jiġri wara dak li hu mitluf, parabbola dwar raġel ragħaj li jfittex nagħġa l-mitlufa tiegħu u anke storja dwar parabbola dwar mara li titlef waħda mid-drakmiet tagħha. Allura l-istess messaġġ imma fuq raġel u fuq mara. Il-versi erbgħa u tmienja jibdew bl-istess kliem. Min hu dak fostkom illi jkollu mitt nagħġa u jitlef waħda? Mhuwiex sejjer ma jfittixhiex sakemm isibha. Dwar il-mara li tilfet id-drakma, min hi dik il-mara fostkom li titlef imqar drakma waħda mhix sejra tnaddaf id-dar kollha, tiknes id-dar kollha sakemm issibha. Għandna l-istess kliem mara u raġel bl-istess messaġġ, imma li l-mod kif inhu huwa mpoġġi, u fit-test Grieg huwa iktar qawwi u iktar ċar, Ġesù minn dawk li qegħdin jisimgħu dik il-parabbola jridhom jaslu li jgħidu, iva, veru, iva, hekk jiġri, kull wieħed minna jekk jitlef nagħġa imur ifittixha b'dak il-mod, kull mara minna fostna illi tmur tfittex B'ċerta insistenza, b'ċerta battikata li tgħaddi minnha, id-drakma li tintilfilha. Mela diġà Ġesù, bil-mod kif ipoġġi l-kliem ta' dawn iż-żewġ parabboli, qiegħed jgħaqqad miegħu, jiġbed miegħu mill-ewwel lil dawk li qegħdin jisimgħuh. U aħna wkoll parti minn dik l-udjenza Mhux iżjed bid-diskors li qiegħed jagħmel Ġesù, imma billi qed jitħabbrilna dan l-Evanġelju. Diġà miegħu, ma' Ġesù, qegħdin igganċjati li ngħidu iva. Kieku aħna nitilfu nagħġa u kieku aħna nitilfu drakma, hekk jagħmlu l-bnedmin tad-dinja, ifittxuha sakemm isibuha. Għax imbagħad kif għedna l-parabbola għandha l-iskop li issa ħa nċaqalqu l-kuxjenza tagħna, ħa naraw x'pożizzjoni rridu nieħdu aħna. U allura l-parabbola minnha nnifisha diġà kull waħda minnhom qiegħda taqbadna taħt l-attenzjoni tagħha biex aħna nieħdu pożizzjoni, biex aħna nċaqalqu l-kuxjenza tagħna ħalli nagħmlu dak li jixtieq Ġesù minna, f'dan il-każ, tal-indiema, tal-ħniena tiegħu. Imma hemm punt ieħor f'dawn il-parabboli u l-konklużjonijiet li jwasslu. Għedna mhuwiex stejjer biex iżejnu t-tagħlim tiegħu, imma hemm konklużjoni li aħna flimkien ma' Ġesù, u diġà qabadna bil-mistoqsija kif għamilha, li jaqbadna miegħu ħalli nieħdu d-deċiżjoni li hu se jurina. Hemm dan il-punt, illi min jismagħhom u jagħrbel il-kuxjenza tiegħu fil-konfront ta' dawn il-parabboli, qegħdin jagħtuna dettalji ta' fil-fatt x'jagħmel ir-ragħaj u x'tagħmel il-mara fil-każ li jitilfu nagħġa jew inkella drakma. Mhux biss jieħdu l-battikata u battikata kbira biex tfittex nagħġa fid-deżert, per eżempju, u biex tfittex drakma, munita, li waqgħet fl-art ta' djar fil-Palestina, art ħarxa, mimlija trab, mimlija konsenturi, kanali, huma x'inhuma, biex tfittex munita f'dik it-tip ta' ambjent, bilfors trid tieħu battikata kbira. Xbieha ta' Alla li jagħmel l-istess ma' dawk li qiegħed jindirizza fil-bidu għedna l-għan ta' dawn il-parabboli, il-mitimbin u l-pubblikani. Dawn il-battikati però hemm xi ħaġa iżjed importanti fil-parabboli minnhom. Il-ferħ, u ferħ kbir, u ferħ kbir ħafna, u ferħ li ma jinżammx biss mir-ragħaj u mill-mara li sabu issa dak li qegħdin ifittxu, imma li jinqasam mal-oħrajn. U l-oħrajn min huma jgħidilna Ġesù? Eżatt ħafna Ġesù mhux sempliċement jgħid lil kull min jaf, imma lill-ġirien u lill-ħbieb. U jekk hu veru li Ġesù dawn il-parabboli, mela ta' ragħaj u mara li jsibu wara battikata kbira dak li ntilfilhom, il-ferħ ta' dak ta' dik is-sejba li għamlu jridu jaqsmuh mal-ġirien u mal-ħbieb. Imma jekk nieħdu issa l-għan li għalih Ġesù qal dawn iż-żewġ parabboli, jiġifieri quddiem il-pubblikani u l-mitinbin, li nistgħu neħduha dawk li ntilfu lil Alla, lil Ġesù, waqt li min-naħa l-oħra l-ħbieb u l-ġirien napplikawhom għall-iskribi u l-Fariżej, irridu noqogħdu quddiem il-ħniena t'Alla li taħdem b'dan il-mod, mhux biss li tfittex b'attikata sħiħa lill-mitinbin u lill-pubblikani u tifraħ meta ssibhom u tieqaf hemm, le, imma tistieden anke lill-ħbieb u l-ġirien, f'dal-każ lill-pubblikani, lill-Fariżej u lill-iskribi, biex jidħlu huma wkoll fil-ferħ li jħoss Alla meta xi ħadd mill-pubblikani u l-mitinbin Jerġa' lura għandu, jinstab minnu wara l-battikata li ħa biex ifittixhom u jsibhom. U allura l-applikazzjoni ta' dawn iż-żewġ parabboli hija applikazzjoni qawwija ħafna, illi lilna għandha ħafna x'tgħidilna, mhux biss illi Alla jfittixna meta nidinbu, Alla jfittixna meta nintilfu, meta naħarbulu minn taħt l-idejn tal-imħabba tiegħu, Mhux biss jifraħ tant meta jsibna, imma li jdaħħal fil-ferħ tiegħu anke lil dawk li jżommu lill-mitinbin 'il bogħod minnhom, forsi għax jaħsbu li huma aħjar mill-oħrajn. U allura jekk aħna issa, flok nieħdu s-sajd, Tal-pubblikani u l-mitinbin u ngħidu, Hekk jagħmel Alla miegħi u miegħek, Alla jfittixni u jfittixni u jfittixni b'attikati kbar biex isibni u meta jsibni jifraħ u jifraħ u jifraħ b'ferħ kbir. Imma wkoll jekk nieħdu s-sajd l-ieħor issa l-applikazzjoni għalina Mhux tal-mitinbin u l-pubblikani, imma tal-Fariżej u l-iskribi, jekk inħossni hekk jien, Fariżew u skriba, li sa fejn naf jien, jiena qaddis kemm tixgħal ir-raġġiera, Alla wkoll lili jridni nieħu s-sajd tiegħu li nifraħ ukoll għas-sejba ta' min hu mitluf. U allura, quddiem dan il-mod kif Alla jħenn għall-bnedmin, mhux biss l-mitinbin u l-pubblikani, mhux biss lili meta nidneb, imma anke meta jiena naħseb li jiena tajjeb, irid idaħħalni fil-ferħ miegħu għall-mitinbin li nstabu mill-ħniena tiegħu. U allura l-ewwel mistoqsija fil-qalb tagħna li tpoġġilna din il-parabbola jew dawn il-parabboli, jiena x'pożizzjoni qiegħed fiha, tal-mitembin u l-pubblikani jew tal-Fariżej u l-iskribi? Il-biċċa hi li t-tweġiba, nagħti x'nagħti bħala tweġiba, jien pubblikan u jien midneb, għandi bżonn l-imħabba t'Alla li jfittixni u jsibni. Ma nista' nieħu l-pożizzjoni l-oħra, jien Fariżew, jien bniedem tajjeb. Qed jgħidli Alla, ifraħ. għall-fatt li jien tant ħanin li rrid indaħħal anke lilek miegħi li taħseb li inti tajjeb, fil-ferħ ta' meta nsib lil dawk li tassew għandhom bżonn. U allura qed jgħidilna Alla, Kollha kemm aħna, kemm jekk inti midneb u kemm jekk inti tajjeb, Idħlu fil-ferħ tiegħi għall-fatt li jiena napplika, nagħti, naqsam, il-ħniena tiegħi ma' kulħadd. Hu min hu, kulħadd għandu bżonn il-ħniena tiegħi. Kemm fil-konverżjoni u kemm fil-ferħ li nidħol fih meta hu jsib lill-midneb u lill-midinba. Għaliex il-ħniena ta' Alla U dina nirrepetuha kull darba li nittrattaw u nitolbu b'testi li jitkellmu mill-ħniena t'Alla. Il-ħniena t'Alla mhijiex il-gomma li tħassar l-iżbalji tagħna, anke jekk huma żbalji suwed ħafna, anke jekk huma ħtijiet kbar ħafna. Il-ħniena t'Alla hija l-ġuf li lilna mitinbin terġa' toħloqna mill-ġdid Jerġa' joħloqna mill-ġdid biex ngħixu għal Alla u fih. U allura l-ħniena ma tibqax xi ħaġa negattiva, qed inneħħi xi ħaġa negattiva biex indaħħal xi ħaġa pożittiva, l-imħabba u l-ħniena t'Alla, imma li jiena nerġa' ninħoloq mill-ġdid ħalli nibda ngħix bħala tassew iben u bint ta' Alla. Ħaġa li rridu ninnutaw f'dawn iż-żewġ parabboli huwa l-isproporzjon tal-ferħ ta' Alla. Ir-ragħaj għandu mitt nagħġa u ntilfitlu waħda biss. Meta jsibha, Mhux jerġa' joħodha lura fil-merħla, joħodha d-dar tgħidilna l-parabbola, u mbagħad isejjaħ il-ġirien u l-ħbieb tiegħu u jifraħ b'ferħ kbir tassew għas-sejba ta' din in-nagħġa waħda. Imma lin-nagħġa l-waħda li ntilfitlu reġa' sablu u li għaliha feraħ u ried li anka l-ġirien u l-ħbieb jidħlu fil-ferħ tiegħu, meta jerġa' jpoġġiha mal-bqija tan-nagħaġ, mad-disgħa u disgħin l-oħra, juri ferħ partikolari. L-interess tiegħu mhux id-99, mhux il-waħda, imma l-merħla magħmula minn mija, u hekk jerġa' jreġġagħhom. Il-mara bl-għaxar drakmiet, li aktar x'kienu għaxar muniti ta' flus li jagħmlu parti mid-dota li kienet iġġib fid-dar meta tiżżewweġ, il-mara, jekk tintilfilha waħda immaġinaw għandek kullana t'għaxar Ġawhriet jew muniti, tintilef waħda tħassar il-kullana kollha. Għal mara huwa importanti ħafna li l-kullana terġa' ssir magħmula minn għaxar drakmiet. U allura mhux id-disgħa li baqgħalha l-importanti, lanqas il-waħda li ntilfitilha u sabitha, imma mill-ġdid la il-kullana b'għaxar drakmiet. Is-sħuħija ta' kif kont fil-bidu meta kont merħla ta' milja u kullana ta' għaxar drakmiet, li nerġa' lura għat-tajjeb u s-sħuħija li ħalaqni fiha Alla. U allura għalhekk il-ferħ bla proporzjon li juru r-ragħaj u l-mara għal dak li sabu, għax, Jekk inqisu tajjeb naħseb nefqu iżjed fil-ferħ tagħhom, fiċ-ċelebrazzjoni tagħhom milli fil-fatt dak li sabu min-nagħġa u mid-drakma. Imma dan għaliex issa reġa' għandhom il-merħla sħiħa U d-drakmiet kollha kemm huma, l-kullana b'għaxar drakmiet kollha kemm huma. Dak li Alla jrid ireġġagħna lura għandu, bil-ħniena tiegħu, hija proprju li nerġgħu nsiru sħaħ kif għamilna fil-bidu, meta seta' jħares lejna u jgħid, Issa kollox huwa tajjeb ħafna. Ejjew għalhekk, wara li rajna f'attitudni ta' fidi u ta' talb, dawn iż-żewġ parabboli li qalilna Ġesù bl-għan tagħhom irridkom kollha tkunu mitinbin, u dawk li mhumiex, irridhom tkunu flimkien fil-ferħ tiegħi meta nsib lil xi ħadd li huwa midneb u jerġa' lura lejja. Ejja nerġgħu naqraw fis-skiet dan l-Evanġelju ħalli jkompli jinżel f'qalbna imqar b'kelma waħda, b'espressjoni waħda jew bil-messaġġ sħiħ tiegħu. Għaliex fit-tieni skaluna, il-meditatio, irridu naslu jew nibdew naslu għal dik id-deċiżjoni li rridu nagħmlu quddiem dan il-messaġġ li jaslilna fil-parabboli u f'dan l-Evanġelju, Illi ngħidu, Xi tridni nagħmel, Mulej? Tkellem, Mulej, għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Nerġgħu naqraw fis-skiet l-Evanġelju.

It-tieni skaluna, il-meditatio, X'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test? U allura l-attitudni tagħna tkun l-attitudni ta' Samwel, Tkellem, Mulej, għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Nixtieq li l-Kelma ta' Alla li wasslitli, tħabbritli, qrajtha u nżilt fiha f'attitudni ta' talb u ta' fidi Tinżel iktar f'qalbi, imqar b'kelma waħda li jrid jgħaddili minnha l-Mulej, Alla nnifsu permezz tal-Ispirtu tiegħu. Imma nistgħu nagħmlu anke suġġerimenti lil xulxin biex din il-kelma tinżel iktar f'qalbna, ħalli nkunu tassew nistgħu mbagħad din il-kelma li rċevejna ngħadduha mill-ġdid lil Alla, nagħtuhielu lura imma f'talba li tnisslek f'qalbna. U allura suġġerimenti partikolari li nistgħu nagħmlu allura kif din il-Kelma t'Alla messet lilna u tmiss lilna fil-ħajja ta' kuljum, l-ewwel nett fil-kwistjoni tal-esklużjoni, il-Fariżej u l-iskribi jeskludu mhux biss minn qalbhom imma anke mis-soċjetà, mir-reliġjon, mill-fidi tagħhom, mill-mod kif jgħixu l-fidi tagħhom kuljum lil dawk li kienu pubblikani u mitinbin. Allura nistaqsi lili nnifsi, fuq din il-kelma li għadni kemm irċevejt, jien nista' qatt insib ġustifikazzjoni f'xi waħda, f'xi waħda x'hemm tant, f'xi waħda mill-forom ta' esklużjoni f'ħajti? jiġifieri ta' kulur, ta' partit, ta' opinjoni, kultant anke fuq modi ta' rikreazzjoni tagħna, pereżempju l-klabbs tal-futbol jew tal-isports li jiena nħaddem jew li jiena nieħu gost bih, kultant neskludu lil xulxin anke fuq dawn l-affarijiet. Jekk jiena inix mit-tali naħa ta' Malta jew inkella min-naħa l-oħra, fuq il-qaddisin li aħna nqimu li aħna nippruvaw nimitaw. Kollha modi ta' esklużjoni dan tista' tibqa' ssemmi u ma tieqaf qatt. Jiena qatt nista' nasal li niġġustifika li ngħid iva qed nagħmel tajjeb li neskludi lil xi ħadd minn ħajti u minn qalbi. F'dawn iż-żewġ parabboli, f'dan, f'din il-Kelma t'Alla li waslitli llum, nista' qatt insib xi forma ta' ġustifikazzjoni għal xi forma ta' esklużjoni?

Suġġeriment ieħor li nistgħu nagħmlu ħalli l-Kelma t'Alla tħalli l-frott tagħha fina, f'qalbna, hija dwar is-salvazzjoni. Dawn iż-żewġ parabboli meħuda minn kapitlu importanti ħafna dwar is-salvazzjoni u l-ħniena fl-Evanġelju ta' San Luqa, Imma allura nistaqsi jiena, għaliex Alla jġib ruħu hekk mal-mitinbin, mal-pubblikani, mal-Fariżej u l-iskribi li jrid ukoll idaħħalhom f'dak il-ferħ u allura jrid isalvhom ukoll? Għaliex Alla jrid isalva lil kulħadd? Hu min hu, hi min hi. Għaliex il-waħda ta' importanza donnu iktar mid-99 u mid-disgħa l-oħra, id-drakmiet. Għaliex Alla jrid isalva lil kulħadd, hu min hu u hi min hi, u allura inkluż jien? Għaliex Alla jrid isalvani? Għaliex Alla għandu f'qalbu tant li jrid isalvani lili?

Ir-ragħaj ried illi jidħlu miegħu fil-ferħ tiegħu meta sab in-nagħġa li ntilfitlu Ried idaħħal ukoll miegħu u mill-ferħ tiegħu lill-ġirien u lill-ħbieb. Il-mara li tilfet id-drakma riedet fil-ferħ tagħha ddaħħal ukoll lill-ġirien u lill-ħbieb tagħha. Alla, fis-salvazzjoni li ried joffri lill-bnedmin kollha, irid permezz ta' Ġesù jdaħħal ukoll il-Knisja tiegħu, jiġifieri l-komunità li temmen Ma jibgħatix bħax-xita, is-salvazzjoni, Alla, donnu taqa' mis-sema, imma tgħaddi permezz tal-Knisja, pereżempju, permezz tas-sagramenti. U jekk nieħdu wieħed biss mis-sagramenti, s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, Kif inħares lejn dan is-sagrament jiena? Bħala mezz kif Alla jwassalli s-salvazzjoni u l-ħniena tiegħu. Kif inħares lejh dan is-sagrament jiena? U kif ngħixu dan is-sagrament tal-ħniena ta' Alla? Imma wkoll kull forma oħra ta' rikonċiljazzjoni li toffrili l-Knisja fuq il-kmand ta' Alla nnifsu. Morru fid-dinja kollha, xandru l-bxara t-tajba, l-evanġelju, lill-ġnus kollha. Dak min, dawk kollha li jemmnu u jitgħammdu jkunu salvati. Huma mod ieħor kif tasalli s-salvazzjoni. Mela allura jien kif inħares lejn dan il-mod tal-ħniena ta' Alla fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u f'kull forma oħra ta' rikonċiljazzjoni li tasalli mingħand Alla permezz tal-Knisja? Kif inħares lejhom u kif ngħixhom il-modi ta' rikonċiljazzjoni li tasalli mingħand Alla? U suġġeriment ieħor li nistgħu nagħmlu huwa il-tema tal-ferħ fil-ħniena ta' Alla. Li tmur għand Alla biex terġa' tidħol Fil-ġuf tal-imħabba tiegħu mhijiex kwistjoni li sejjer għal qatla, li sejjer għal eżami u probabbli se neħel minnu, jew li sejjer għal prova oħra qisni qed inħallas xi ċitazzjoni. Li nirċievi l-ħniena mingħand Alla u l-imħabba tiegħu, skond dan il-messaġġ tal-Kelma t'Alla llum, Ifisser, għandu jfisser, ferħ kbir għalija li qed naqsam mill-istess ferħ ta' Alla meta jiena nerġa' lura lejh. U allura il-ferħ, dan il-feeling hekk at home ma' Alla u Alla miegħi, meta hemm rikonċiljazzjoni, meta hemm l-bniedem jirċievi, jaċċetta, jgħannaq miegħu l-imħabba li Alla jrid iwassallu, Kif tidħol allura dan il-ferħ li għandi nħoss jien kull darba li Alla jgħidli, Erġa' lura lejja. Irċievi l-imħabba, l-ħniena tiegħi. Jiena dan il-ferħ kif nittrattah, dan il-ferħ li Alla jaqsam miegħi? u iktar u iktar, kif naqsam ma' Alla fil-ferħ ta' ħaddieħor li reġa' lura lejn Alla, fil-ferħ li jħoss Alla għal ritorn lura ta' dawk li huma wkoll imbegħda minnu. Il-ferħ għalija huwa parti mill-ħniena ta' Alla? U għalhekk fit-tielet skaluna ejjew inħallu din il-Kelma ta' Alla nnifsu, kif qrajniha f'attitudni ta' fidi, Kif tlabniha, kif irriflettejna fuqha, kif ħallejniha tinżel f'qalbna, issa nsibuha trasformata fit-talba li nixtiequ nwasslu lil Alla. Hu li kellimna, aħna rridu nkellmuh lura bl-istess kelma li tana. Missier qaddis, ħallina naqsmu miegħek fit-tbissima ta' ferħ Li għandek f'qalbek għal kull wieħed u waħda minna meta nirritornaw lejk, induru lejk. Ħallina naqsmu miegħek u ħallina nkunu grati għal dan il-ferħ li tħoss inti meta xi ħadd minna idur mill-ġdid lejk. Għallimna naċċettaw, nilqgħu f'qalbna dan il-ferħ tiegħek billi nagħmluh tagħna, imma wkoll billi naqsmuh mal-oħrajn. Ħalli nkunu tassew xbieha tiegħek, xbieha tħajja tiegħek li jwasslu l-ħniena u l-imħabba tiegħek lill-oħrajn. Dan nitolbuh bil-qawwa li jagħtina l-ferħ li jħoss Kristu Ġesù Ibnek, kull darba li aħna nidħlu miegħu fil-ferħ li tħoss int. Missier qaddis, kompli agħtina l-ispirtu tiegħek, l-ispirtu tal-ferħ li trid tnissel f'qalbna għal kull darba li nirritornaw lejk. U jekk ir-raba' skaluna hija l-iskaluna tal-kontemplatio, kif jiena nidħol fil-preżenza t'Alla b'mod ġdid, b'mod trasformat, għal din l-imħabba u l-ħniena li tasalli mingħand Alla, per eżempju llum, fil-ferħ li naqsmu flimkien għal kull darba li xi ħadd jerġa' lura lejn Alla. Liem huwa l-mod ġdid kif se nħares lejn Alla quddiem din ir-realtà kbira, dan il-misteru kbir tal-imħabba t'Alla? Inħoss jiena personalment illi l-fatt ta' Alla Ferħan, Alla kuntent, Alla li jifraħ, kważi bħal tifel żgħir kif ippreżentawlna ż-żewġ parabboli, għall-fatt li xi ħadd irritorna lura lejh. Għalija dan l-aspett tal-ħniena ta' Alla li jagħmilha Minn qalbu, jagħmilha b'ferħ kbir, jagħmilha b'ġenwinità kbira Alla li jerġa' jaċċetta fi ħdanu lil dawk li jridu jerġgħu lura għandu hu aspett aktar ġdid f'Alla li jiena nara hekk quddiem din ir-realtà f'dan il-misteru tal-ħniena tiegħu. Li Alla jifraħ Ma jagħmilhiex, xi trid tagħmel? Reġa' ġie lura, jkolli nilqa'. Le, Alla jagħmilha b'ferħ kbir. Għalija din hija mod ta' kontemplatio wkoll, kif jiena lil Alla nħares lejh bħala Dak li jifraħ, Dak li hu kuntent li jien erġajt lura, li jien qiegħedt miegħu. Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.